Mäi Problem ass, ech muss um spéitstens fënnef op zwielef sinn ech on air. Dat ass elo net immens glécklech an dofir wäert ech meng Ried bësse méi kuerz man, mee ech hoffen, datt se iech awer trotzdeem gefält. Dat éischt, wat ech wollt maachen, ech fannen dat genial, datt mer elo eng Fra hunn un der Spëtzt vun eiser gréisster Gewerkschaft, an och wann dat e bësse kitscheg ass, wann een haut Am Zäitalter vun der MeToo an aneschters, enger Fra nach e Bouquet gëtt, ech hoffen et ass trotzdem gepréint. An ech hu mam Änder Rëllchen net esou laang scho gestridden an esou Mat Träipe wéi den Dan, mee all Reuniou mam Änder war ëmmer eng Reunioun, do war Pech. En Heen ass ee mat Passioun, ech sinn ee mat Passioun an ech hunn elo hei eppes kaf, Änder, dat ass ganz däischter rout, dat ass ganz staark an ech mengen, dat gefält dir gutt, well dat ass genee dat, wat s du bass. Änder loossen se dann hei stoen, an datt awer keen aneren se hëlt. Dir erlaabt mer och, datt ech zwee Wuert op Franséisch schwätzen, deux mots en français, parce que j'ai aussi une casquette de Ministre de l'Aménagement du Territoire. Moi, j'ai honte

Ech sinn och als iwwerzeegten Europäer, an ech hat d'Chance fir 18 Joer an der, quasi an, am Maschinneraum do ze sëtzen, wa mer eppes nieft dem positive Sträit vum OGBL gefall huet, da war et säin Europa-Engagement. Als Europadeputéierte war ëmmer ee vu menge flottste Momenter, an ech gesinn de Jean-Claude do uewen, dee sech vill am Europäesche Gewerkschaftsbond engagéiert huet, bal dat flottst dat war, wann de SIGI mer ugeruff huet a gesot huet, Mär kommen erëm mat e puer Bussen Well och zu Bréissel war et wichteg, datt Der heiansdo an de Stroosse waart. An da war mer keng Reunioun am Europaparlament wichteg genuch. Da war ech bei Iech, well ech dat immens wichteg fannen. Dat Europa, dat kann nëmme fonctionnéieren, wann dat Sozialen, wann dat Soziaalt, wann de Mënsch am Mëttelpunkt steet a wann duerfir och musse Leit ganz fréi moies opstoen an op Bréissel manifestéiere goen. Da sinn ech ëmmer houfreg, wann dat gemaach gëtt. Vläicht zum Schluss e puer Wuerder iwwer Klima. Ech selwer hu mech virun 30 Joer ugefaangen dofir ze interesséieren an haut sëtzt en hei a mengem Réck, den André Gilbertz. Mir hu virun 30 Joer am Mouvement hat mer den Energieaarbechtsgrupp An do hu mer, ech mengen iergendwann 1991 hu mer eng Etüd maache gelooss iwwer Klima, 15 Bausteine für Klimaschutz in Luxemburg. Also ech weess net, ech muss dem Plange emol froen, dat hott et wahrscheinlech a sengen verstëbsten Archiven, déi Etüd iergendwou leien. Et ass wahrscheinlech net alles, wat mer deemools scho gesot hunn, oder villes vun deem war wahrscheinlech richteg. De Problem war, dass déi Saachen net konsequent genuch ëmgesat gi sinn. Ech mengen, déi, déi mech kennen, an den Dan, hee léiert mech elo kennen an ech léieren hee kennen, ech si wéi heen en Überzeugungstäter. Mäer mussen elo virukommen. Mir hunn nach zéng Joer, soss gëtt dës Welt keng schéi Welt méi. An an zéng Joer d'Autoe vun Diesel ëmstellen Ob emissiounsfräi, ob et dann elektresch ass oder Waasserstoff. D'Haiser, de Leit hëllefen d'Masuttsheizunge rauszehuelen an op erneierbar d'Haiser ze isoléieren, nei Haiser esou ze bauen, datt se keng CO2-Emissioune méi hunn. Eis Industrie ëmstellen, well mer 30 Joer laang net, an du hues eng richteg Analys, net d'politesch Majoritéiten haten, heiansdo och net d'gesellschaftspolitesch genuch Dreif haten. Hu mer elo nach just 10 Joer? An d'Nora huet et erwähnt, Fridays for Future, déi Jonk, déi op de Stroosse sinn, dat ass eis ultim Chance, dass mer endlech emol an der ganzer Gesellschaft d'Leit sech bewegen, dass déi Jonk zu hiren Elteren an zum Boob soen, Wat méchs du dann? Wat méchs du da fir meng Zukunft? An fir mech ass Fridays for Future, dat war wéi mir als Jonker géint den Imperialismus, géint a géint de Vietnamkrich an aner op der Strooss waren. Duerno si mir ni méi, hu mer dat lass geloss, ob et den Änder war, ob den Dan war, ob et den deen doten Änder war, ob ech. Dat heescht, mir hunn elo eng Generatioun, déi weess, datt se streide muss. An dat ass gutt esou. A puer vun deene Jonk, déi op de Strooss ginn, déi wäerte sech fir Ëmwelt engagéieren. Vläicht lande e puer an der grénger Partei, mee ech sinn awer och iwwerzeegt, datt do och vill vun deenen an den OGBL an an déi aner fortschrëttlech Kräfte sech engagéieren, fir eben datt et virugeet. Elo geet hei meng Alarmanlag, well ech warscheinlech elo hei fort muss. Vläicht e allerlescht Wuert, Déi CO2-Bepreisung, déi mer aféieren, ass moderat an ass virun allem sozial. A wa mer et elo de politesche Courage hunn, fir déi Suen, déi mer do erakriegen, dass mer déi wierklech dohinner réckverdeelen, wou se sollen zréckverdeelt ginn, de Quintil I an de Quintil ii, menger Meenung no, da kënne mer et esouguer fäerdegbréngen, dass iwwert dat Instrument d'Schéier zwëschent deenen, déi méi hunn, an déi, déi manner hunn, ka liicht reduzéiert ginn. Mat mir hutt der een an der Regierung, deen ëmmer do ass och fir déi sozial Komponent, a mir wäerten och derfir suergen, dass d'Klimapolitik net nëmmen an der Klimasteier, an der Réck, de Scheck, deen zréckkënnt un déi, déi et brauchen, mee och an de Moosnamen sozial ass. Villmools Merci. An nach eng Kéier Entschëllegung dofir, dass ech Iech elo muss verloossen. An ech hoffen, dass elo iergendeen, dee mech schnell erausbréngt, net dass ech nach hei mech am Couloir vun deem gigantesche Gebai hei verieren. Villmools Merci.